Дип Төнәгә үзе юк, үзе китик. Сөйләшмәдек. Агач пышылдады, ишетмәдек сабый белән карый. Дөньялыкка киң җылысын бөркеп, өстебезгә көзге кояш карый. Әй, сөйләде мыжык зарын агач. Тирәбездә көмеш таҗыр очты. Бүрәнәнең зарын тыңлап кына кисә бирде ике янлы печти. Сөйләр сүзең көмеш булсаң әгәр, Дәшмәй торуларың алтын, балам. Әткәй алдан атлый, мин артыннан чыбык-чабык җыеп тыңлап барам. Морҗалардан күтәрелде төтен, дөньялыкка эңгер-меңгер менде. Сүз сөйләүче күп тә, тыңлаучы аз. Туктыйм әле бераз, дисәм инде. Мин сагынган йортның чаршаулары зәңгәр. Зәңгәр бизәкләрдән көн агыла талгын. Утсыз тәрәзләргә, төнге пәрдәләргә борылам да карыйм, борылам да тагын. Кашагалга сынган орчык төсле менә кыбырсый да күңел ашкына да тына. Тәрәз төбендәге сулган яраннарга канатлары таплы ак күбәләк куна. Ул адашкан, ахры. Утсыз тәрәзәләренең яктысы да соры, сулышы да салкын. Шушы тәрзәләрдә, шушы дөньялыкка ак күбәләк төсле бала чагым бакты. Сизгер сайгаклардан вакыт уза сыкрап. Өчтәү өстәлдә өч касә кул җылысын җыйган. Үзен-үзе кочып кабат кырылгач көтә сәке түрендәге изге сырган юрган. Өйнең ишегенә тотка куйган көчем. Каенлыкта ташка чүкеп куйган исем. Бабам кочагына сыенырга ымсып җанда сызлап торган үксез сөю хисе. Мичтә тәгәрәткән кайнар көлчә исе. Әкиятле кичләр, кәгазь, каләм исе. Әпкәм күзләрендә туган туфрак төсе. Җан ярасы төсле, күз карасы төсле. Еллар арты еллар. Гомер арты гомер. Шартлап ага җиргә кара туфрак очып. Вакыт күзен төртеп нидер көтә төсле кашагада калган иске җитез орчык. Зәңгәр чаршаулардан чор агыла талгын. Шушы үксез йортка әйләнәм дә кайтам, Салкын тәрәз төбе, сулган ярган гөле, Канатлары таплы ак күбәләк ята. Болыннардан күксел күкрәү узган. Соңгы тамчы бәрли өрәк генә. Кичкырынлап яуган яңгырдан соң җәйләүләрдән күккә күтәрелә җил сулышы, җил җылысы, тыныч. Яшим дисең икән, яшә генә! Бу тормышның иң самими җыры. Яңгырдан соң, җәйге яңгырдан соң, ерганаклар һәм чиләкләр тулып, изрәп ята әле бая гына күктә йөзгән ак канатлы булыр. Яши дисәң, яшә иркен сулап, һавасызын, юкә балысыман. Кипкән икмәк тотып, тиздән күрше карчылык, көтү каршыларына тиздән чыгар.

Җир сыйлана синең сулышыңа, Җир сөенә синең сулышыңа. Яңгыр булып ак болытлар ява, Җир сыена синең уңышыңа. Табаннары белән тойсыннар дип чылаткандыр инде чүәкләрен. Кызкыртынның кырбавында калган шәл яулыгын, зәңгәр күлмәкләрен, кибәргә дип элгән ак герләрен җәйге яңгыр юри чайкап куйган. Гөл утырткан уңган киленнәрнең гөлләренә агреләр уйлап, күкрәүләре белән узып киткән, җиләк исе сеңгән җәйге явым. Җир сыена, сина, туфрак көтә. Яңгыр булып кайтуыңны тагын.

Мөгезенә яңа туган ай кунгандыр, тыпыр-тыпыр тәпи китеп, һай, куандыр! Йә күккә бак, йә җиргә бак, күзең зәңгәр, зәңгәр күктә көтә сине ямьле гамьнәр. Йә күккә мен, йә җиргә төш кабыгыннан, Җир күкләре сине сөеп калкытылган. Я җиргә бак, я күккә бак, күзен кара. Бул көтүче, я пәйгамбәр, үзен кара. Маңгаеңда гасырларның үпкән эзе, Күзләреңә сынап карый дөнья үзе. Бишек бавың саф көмештән үрелгән, Биләвеңә ай нурлары түгелгәндер. Бишегеңә ишек уяр дала җил, Син булырсың ил көнеңнең асыл ире, Йә күккә мин, йә җиргә төш, илең көтә. Сине юрап гасыр арты гасыр үтә, Бишеккәең саф көмештән, бәүкәй бәйле ул. Бишек җыры түгел лә бу, тоташ әрнү.